اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں خالد بھٹی تساں رہے ہوئے میرا یوٹیوب چینل بھٹی وی لوگ سات سو چھیاسی دوستو امید ہے کہ تساں ٹھیک ہو سو اللہ پاک تو خوش رکھے پیارے دوستو اج اساں اون ہستی نال تاری ملاقات کروینے ہیں مولانا صاحب نال مولانا صاحب انسی سارے علاقے دے جنہاں نے عامر لیاقت تے دانیہ شاہ دا نکاح پڑھایا ہی انہاں کول پوچھتے ہیں کہ انہاں دی طلاق دی کیا وجہ بنی ہے کیا مسئلہ تھے کہ انہاں دی طلاق تھی گئے انہاں نال کروینے اسیں تہاڈی ملاقات ویڈیو کرینے سٹارٹ تے ویڈیو سٹارٹ کرن کنے پہلے تساں سارا چینل لازمن سبسکرائب کر گھنو ساڈی ویڈیو کوں لائک لازمن کریسو مہربانی۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔
حافظ صاحب تہاڈے کول سیں اساں اے پچھنا چاہنے آں سیں کہ عامر لیاقت صاحب دا تے دانیہ شاہ دا نکاح تساں پڑھایا ہئی؟ جی ہاں بالکل پڑھایا سی اے گناہ واہ۔

عامر لیاقت دے نکاح دے وچ او سوری حق مہر دے وچ کتنی کتنے پیسے لکھے ہن؟ حق مہر اسی پہلے ترے لکھ اگے نہ ول ڈھائی لکھ روپیہ ول سودا پنجاہ ہزار تے بنیا نہ او ٹھیک ہے لیکن گال اے سی اے وسیب دا اے غلط امیج ویندا پے سارے وسیب دے وچ بہوں لڑکے ودن سونے
مولانا صاحب تساں میکوں اے ڈسو سئیں کہ نکاح نامے شرائط جیڑھے ہن او سر کیا ہن؟
سائیں سرکاراں شرط شرائط اے ہن کہ او نام مراد جیڑا تھی گیا امر لیاقت او کچھ شے کہنے وچ لکھوائے نکاح نامہ جیڑا اوریجنل ہے اوندا وچ لکھیا کہ ڈوجھی شادی کرے دا کوئی شرط کہہ نی او بہوں بد کردار بندہ ہے اینہہ جے چھوری کوں ورگ لیندے انہہ کو وی بہوں وڈا ہک ذہن دے وچ کیڑا ہے کہ سا کو فیمس تھی ونا چاہیدا ہے ہن الزام لاوے کہ رستے کچے راہ تے چلدا کھڑے جا پکے راہ تے جیڑا پہاڑ آندے کھڑن اینہہ دا کچھ وی نی آکھ سکدے کیونکہ کو پہلے سوچنا چاہیدا ہے ہݨ ایندوں تے سو الزامات لاوے انھیں دا کوئی وی تک نی بݨدا ایتوں پہلے کنوں ڳالھ اے کہ دانش شاہ وی کینی اے ݙانوݨ تھیندن ݙانوݨ سمجھدے وے چمݨاݨ دے ݙانوݨ تھیندن اے تے لودھریں دے رہائشی ہن بالکل تے ہݨ بعد اچ ہݨ الزامات لڳے کھن سی تنسیق تھیندی پی اے فلاݨا ڈھمکاݨا حالانکہ انھاں نے ٻہوں وݙی غلطی کیتے کہ آپݨی چھوہر ݙیوݨی نہ ہا پئے ݙے اتھوں دے وسیب دے کتی نوجوان لڑکے خوش و خوبصورت ودیندے لیکن انہاں دی سستی شہرت حاصل کرݨ واسطے انہاں نے اے کم کیتانے۔ حسین میݙا ہک شاگرد ہئی، چیلا ہئی۔ اوں نے اساں اوندا رشتہ وی منگیا بی اساں ݙے ݙو، نوجوان ہے، خوبصورت ہے لیکن اوں نہ ݙتانے بی ایندا جیڑھا ہے نہ بی پیسے ٹکے کائنی حالانکہ اڄ وی ݙیون تاں اے سئیں اے ماشاءاللہ۔

اساں وچیسوں انشاءاللہ دانیہ شاہ دے جیڑھے نا کیس دا اساں خرچہ وی کریسوں تے جیڑھے ویلے اوندی تنسیخ جیڑھی تھی اوکوں ڈیوورس جیڑھے طلاق جیڑھے تھی ویسی انشاءاللہ اے بابا جیندا اے بابا جیندا آپ نہ کریسی ولائی ہوں چیلے دا نکاح کروا دے ڈیسی۔ کیڑے چیلے دا ایندا؟
اے کھڑے اتھے اچھا۔